busnes yma yn yym Cyngor Gwynedd. Jyst i atgoffa chi cyn ni gychwyn bod y sesiwn yma'n cael ei recordio, um, jyst fel bod pobl eraill yn cael y cyfle i, i wylio fo os nad ydyn nhw ar gael bore yma. Mi fydd ar gael ar yn sianel YouTube yn dilyn um, y sesiwn bore yma. Felly croeso ato ni. Felly, cyfle bore 'ma i gyflwyno ynt ein rhaglen newydd i gefnogi busnes yym dros y cyfnod 26, 27. Da ni'n ymwybodol iawn bod 27, 26, 27 wedi hen cychwyn erbyn hyn, ond yym dyna ni, da ni yym yn yn anffodus yn yn gaeth i rheola yr yym y y ffrwd cyllid sydd tu ôl i'r cyllid yma. Yym felly, mae'n mae'n cyfnod byr, ond da ni'n gobeithio wneud y mwya o be' sy gennyn ni. Felly, be, beth ydy y rhaglen sydd gennym ni dan golwg tro yma? Ydy rhywbeth chydig bach yn wahanol i be da ni wedi bod yn neud dros y blynyddoedd dwytha. Yn hytrach na just cynllun grant, mae hwn yn rhaglen ehangach na hynny, sydd hefo um, elfen o gefnogaeth a datblygu i'r busnes ac i'r person busnes hefyd. Um, mae yna elfen grant iddo fo, ond dim dyna ydy'r pwyslais y tro hyn. So, o fewn y rhaglen, mi fyddwn ni'n gweithredu o fewn tri ffrwd gwahanol. Y cyntaf ydy um, i ddatblygu busnes newydd neu i ddatblygu busnes sydd eisoes wedi ddatblygu, uh, wedi sefydlu, fel ni ddweud. Yr ail ydy i helpu busnesau i ddatgarboneiddio, a'r trydydd wedyn ydy i helpu busnesau i edrych ar ffyrdd o, o fabwysiadu technoleg newydd. So, sut mae'r rhaglen yn gweithio felly? Mae'n mae'n digon syml a deud y gwir 'da chi. Um, da ni'n gofyn i chi, os da chi eisiau bod yn rhan o'r rhaglen, i gyflwyno ffurflen datgan diddordeb ar-lein, a mae hwnna'n digon syml a nawn ni fynd trwy fo mewn munud. Fydd rheina'n cael ei asesu a sgorio, a fyddwn ni'n dewis busnesau i fod yn rhan o'r rhaglen. Mae'r busnesau llwyddiannus wedyn yn derbyn cyfnod o gymorth gan cynghorydd arbenigol. Ac ar diwedd y cyfnod yna, mae yna cyfle i cyflwyno cais grant cyfalaf, a mae hynny'n bwysig. Yn anffodus, fedrwn ni ddim cefnogi unrhywbeth revenue y tro hyn. So, mae yna cyfle i gyflwyno cais grant cyfalaf wedi seilio ar argymhellion yr arbenigwr. A 'di hynny ddim yn golygu'n amlwg bod chi ddim i wneud efo'r peth. Mi fydd yn broses rhyngthoch chi a'r arbenigwr i weld be sy orau i'ch busnes chi. Ac yn a- yn amlwg wedyn fydd rheina'n cael eu asesu ac os mae'r mae'r cais yn digon cry fyddwn ni'n dyfarnu grant i i fusnesau llwyddiannus. Felly os 'da ni'n cychwyn efo'r ffrwd yy cynta, ma'r tri yn digon tebyg i fod yn onest efo chi. Yym yr un yy sydd o bosib mymryn bach yn wahanol ydy'r un i fusnesau newydd sbon. Yym mi fydd yr y gwaith Cyngor Busnes, Cymorth i Fusnes, trwy'r ffrwd yma yn cael ei ddarparu gan Hwb Menter. Fyddwn ni'n gweithio hefo partneriaid gwahanol ar gyfer y gwahanol ffrydiau. Yym, mi fyddwn ni, oherwydd yym y ffynhonnell yr arian sy'n cefnogi'r cynllun yma, yn rhoi blaenoriaeth, ond dim Diom yn golygu fedrwch chi ddim rhoi cais i fewn os nad ydych chi'n un o'r grwpiau yma, ond fyddwn ni'n rhoi blaenoriaeth i unigolion rhwng 18 a 30, i fenywod, i bobl o gymunedau lleiafrif ethnig ac i bobl anabl. A be fyddwch chi'n be fyddwch chi'n cael ydy mynediad at mentora, cyngor arbenigol a chefnogaeth i ddatblygu eich cynlluniau busnes. Um, ac ar diwedd y cyfnod cymorth yna, fel ni'n sôn, cyfle i wneud cais am grant. Yn yr yr achos yma hefo busnesau newydd sbon, fydd y grant am hyd at 5,000 o finnau gyda ymyrraeth o 80 y cant. Felly mae hwnna'n un un ffrwd sy'n mymryn bach yn wahanol i'r i'r gweddill, ond mae'r gweddill bron iawn union yr un fath. So os rhaid ni symud ymlaen felly i symud i drafod busnesau sydd wedi sefydlu yn barod a datblygu rheina. Yym, eto, mi fydd y gwaith ymgynghorol yn cael ei ddarparu gan Hwb Menter. Yym, a y tro yma fydden nhw'n yym helpu chi hefo petha fatha cymorth efo marchnata, cynllunio ariannol a buddsoddi mewn twf. Ar diwedd y cyfnod tro yma, bydd yna yy cyfle i wneud cais i fewn am grant hyd at 20,000 hefo y cyfradd ymyrraeth o 70 y cant. A mae'r dau ffrwd arall yn debyg iawn. Hefo dadcarboneiddio, um, mi fydd y uh, cyngor arbenigol yn cael ei, ei, ei um, gyflawni gan Busnes Cymru, a mi fydd hynny'n cynnwys pethau fatha adolygu'ch defnydd ynni, performio carbon y busnes, Um, fydden nhw'n dod i fyny efo argymhellion wedi teilwrau'r busnes, cymorth i ddatblygu cynllun gweithredu ar dad carboneiddio a cefnogaeth i weithredu mesurau arbed ynni. Eto, cais grant ar ei ddiwedd o hyd at 20,000, yym, 70 y cant am uraeth. Ac union yr un peth eto ar gyfer y ffrwd mabwysiadu technoleg newydd, yym, mi fydd yym yr a- yr arbenigwyr yn cael eu yy caffael gennyn ni yym tro 'ma, yym, ac yn cynnwys petha fatha adolygu prosesau, systemau presennol y busnes, yym, a gweld os oes 'na cyfleu- cyfleoedd i defnyddio technoleg newydd. Yym a cefnogaeth i gyflwyno systemau offer neu meddalwedd newydd. Eto, grant o hyd at 20,000 gydag ymyrraeth o 70 y cant. Felly, mae'r ffrydiau i gyd yn reit debyg, yym dim ond o bosib yr un cychwyn busnes o'r newydd sydd chydig bach yn wahanol. O ran pwy sy'n cymwys wedyn, da ni'n edrych am fusnesau bach a canolig, a mae hynny'n cynnwys unig fasnachwyr, partneriaethau a chwmnïau cyfyngedig. Mae rhaid i pencadlys y cwmni fod yng Ngwynedd, mae hynny'n golygu bod rhan helaeth o'r gwaith da chi'n gwneud yn cael ei wneud yma yng Ngwynedd. Os dach chi'n busnes sy' 'di sefydlu yn barod, ma' raid i chi fod yn fasnachu am o leiaf 30 awr yr wythnos. Yym, ac eto, yym, bydd blaenoriaeth yn cael ei roid i ceisiadau sy'n gweithredu o fewn un o'r wyth sector blaenoriaeth sydd gan y Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru, yym, sef gweithgynhyrchu'n uwch, yy, adeiladu, creadigol a digidol, ynni ar amgylchedd ariannol a phroffesiynol, bwyd, iechyd a gofal cymdeithasol a thwristiaeth a lletygarwch. Eto, os nad ydych chi yn un o'r rheina, dyw o'm yn golygu bod chi'n methu rhoi cais i fewn, jyst bod blaenoriaeth yn mynd i gael ei roid i'r sectorau yna. Felly, jyst i edrych ar y peth o persbectif oed y busnes, os nad ydych chi wedi cofrestru eto neu dechrau masnachu, ewch am y ffrwd datblygu busnes newydd. Os ydych chi'n fusnes sydd yn hyd at 12 mis oed, ewch am yr un datblygu busnes. Ac os ydych chi'n fusnes sydd wedi bod yn weithredol am fwy na 12 mis, mi allwch chi fynd am unrhyw un o'r ffrydiau rili, jyst dim yr un newydd sbon 'lly. Yym ma'r ma'r rhaglen yn un cystadleuol, dio ddim yn cyntaf i'r felin na'm byd fel 'na, yym a ma' gennyn ni'r gallu i gefnogi tua ugian o fusnesau yn pob un ffrwd, felly yym wnawn ni edrych ar yr amserlen mewn munud, ond ma' 'na dipyn o amser i chi roid cais da at ei gilydd, felly peidiwch â brysio, rhowch cais cryf i fewn yym fel bod gennych chi'r cyfle gorau i cael eich derbyn i'r rhaglen. So o ran um, y, y cynllun, uh, sorry, y, y ffurflen datgan diddordeb, fel ni ddweud, mae'n digon syml a mi fydd o ar gael ar wefan y cyngor. Um, mae yna tri penawd i'r ffurflen. Um, am bod ni'n sylweddoli a fyddwch chi'n gweithio hefo arbenigwr ac efallai fydd eich syniadau yn newid, Um, gymaint o da ni eisiau clywed unrhyw syniad sydd gennych chi ar gyfer eich busnes ar hyn o bryd. Da ni hefyd eisiau gwybod amdanoch chi fel person, Yym felly fyddwch chi'n gweld fod 'na darnau o'r c- o'r yym ffurflen sy dipyn bach fatha ffurflen yy ceisio'm swydd. Byddwn i'n gofyn am eich yym sgiliau, profiad, galluoedd chi hefyd yn yn ogystal yym â gwybodaeth ynglyn â'r busnes. Felly m- manylion cychwynnol, 'sa chi'n disgwyl gwybodaeth sylfaenol am y busnes. Yym manylion y busnes ei hun, be dach chi'n wneud, yy cyflogaeth, incwm a gwariant. A wedyn darn yna i wneud efo chi fel person. Um, just un peth i nodi ar hwnna, da ni'n awyddus iawn i y, y darn ynglyn â'r person dod o persbectif rhywun sydd mewn um, awdurdod yn y cwmni. Hynny yw sy'n rhywun sy'n gallu gwneud penderfyniadau naill ai y person sy'n berchen um, ar y busnes neu uh, cyfarwyddwr neu rywun fel yna um, sy'n sy gallu rhoi um, unrhyw beth sy'n dod allan o'r broses ar waith. A wedyn yn amlwg fyddwn ni'n gorfod sgorio um, pob un o'r ffurflenni yna i weld pwy sy'n dod ar um, y rhaglen. Um, mi fydd na uh, canllaw sgorio yn, yn y pecyn cais, felly fyddwch chi'n gweld beth ni'n chwilio amdan. Ond yn y bôn, da ni'n edrych am bobl sy'n addas i'r rhaglen, be fydd potensial um, y person a'i busnes, uh, be di'r effaith potensial yym a a fel o'n i'n ddeud gallu'r person i i i cael mwya allan o'r rhaglen. Yym a fel pob tro hefo'r math yma o beth wrth i ni asesu a sgori ceisiadau mi fyddwn ni yn rhoi ystyriaeth i dosbarthiad daearyddol. Dan ni'n awyddus iawn i wneud yn siŵr bod yym y bydd yn cael ei lledaenu ar draws y sir a hefyd fyddwn ni'n edrych ar hanes cefnogaeth grantiau blaenorol, hynny yw yym Yy, d- dim bod ni'n eithrio pobl sy sy 'di cael grant o'r blaen gennyn ni, ond mi ydan ni'n awyddus i i helpu pobl sydd heb hefyd. Yy, felly mae mae i gyd yn rhan o'r ystyriaeth yym wrth wrth symud ymlaen i i sgorio y ceisiadau. Felly dyma ni ar ran amserlen. Yym mi fydd y pecyn cais yn fyw ar ar gwefan Cyngor Gwynedd yfory ydy'r bwriad. Yym mi fydd y ffurflen ddatgan diddordeb ar agor erbyn dy' Gwener. Yym ond fel ni ddeu plîs peidiwch â brysio, mae gennych chi tan yym diwedd mis Medi i i roid eich datganiad o ddiddordeb i fewn. Ac yn y canol mi fydd 'na sesiynau cymorth i chi Yy, galw heibio, trafod y'ch, y'ch, yym, bwriad, trafod pa fath o ff- pa ffrwd dach chi'n meddwl ella fysa'n ffitio'ch busnes chi, yym, a gawn ni drafod hwnna wrth wrth gwrs, yym, cyn i chi roid y'ch datganiad o ddiddordeb terfynol i fewn. Yym, 'dan ni'n gobeithio ca- yym, cyfathrebu'r canlyniadau erbyn y seithfed o fis Hydref, ond, Fel unrhyw beth, mi all hyn i gyd newid, felly os oes yna unrhyw newidiadau, fyddwn ni'n gadael chi wybod trwy'r bwletin busnes. Felly, dyma ni pa bryd fydd y sesiynau cymorth. Wna i ddim mynd trwy pob un ohonyn nhw, ond maen nhw ar gael ar draws y sir. Mi fyddwch chi'n gallu bwcio trwy Eventbrite, a mi fydd y manylion ar wefan y cyngor, a mi fydd o hefyd, mi fydd 'na linc trwy'r Bwletin Busnes. Felly, wnawn ni adael hwn i fyny am dipyn bach i'r rhei ohonoch chi sydd ddim ar hyn o bryd yn cael y Bwletin Busnes, y cod ar yr ochr chwith ar sgrin fi. Yym, os na ydych chi'n cael o ar hyn o bryd, fyswn i yn argymell yn gry i chi gael. Yym, Dim o- dim jyst oherwydd be dan ni'n trafod heddiw, ond mae unrhyw beth dan ni'n wneud fel tîm yn yn cael ei cyhoeddi gyntaf yn y Bwletin Busnes. Felly, plis tanysgrifiwch os nad dach chi'n wneud yn barod. Ac ar y ochr dde wedyn, mae gennym ni g- yy linc i yym yr holl ffyrdd fedrwch chi cael gafael arnon ni. Felly, Dyna fo, yn y bôn. Yym, dwi'm yn gwybod os oes gennych chi unrhyw cwestiynau. Yym, mae rhywun wedi gofyn os yn posib cael uh, copi o'r, or cyflwyniad. Mi fydd recordiad o'r cyflwyniad wrth gwrs ar gael trwy'r wefan a dwi'n gweld unrhyw broblem efo roed yr, y cyflwyniad i hun i fyny chwaith. Um, un peth nes i ddim um, mynd drwyddo fo ydi bod ni'n gofyn i chi benderfynu ar un ffrwd wrth roid eich eich cais i fewn yn hytrach na trio pob un ohonyn nhw. Yym gan ddeud hynny, os oes 'na cais yn dod i fewn a mae'n cais gry ond bod yy bod ni'n teimlo y fysa fo 'di bod yn well mewn ffrwd arall, mi wnawn ni gysylltu hefo chi a a trafod yym newid hynny. Ond ond ma'r ffurflenni ar gyfer y tri ffrwd ychydig bach yn wahanol, felly yym 'di o ddim yn fatar bod... yr un ffurflen yn yn addas i'r tri mewn ffordd. Dan ni yn gofyn i chi penderfynu yy blaen llaw 'lly. Oedd 'na cwestiwn yn fan'na? Sori, dwi 'di colli fo. Ia, yy amserlen y cymorth. Yym. Mae, mae'n, mae'n dibynnu a deud y gwir. Fyddwn ni'n rhoi chi mewn cysylltiad hefo um, ymgynghorydd yn syth ar ôl i ryw yn cael ei derbyn ar y, y rhaglen. Um, a wedyn mae o rhyngthoch chi a'r ymgynghorydd yna i benderfynu faint o gymorth da chi angen mewn ffordd lli. Ond beth swn i yn deud ydy, o ran eich amserlen chi yn penodol yn fanna, dwi'n meddwl bod hwnna'n syndio'n rhesymol iawn. Um, mi fysa rhaid i pob elfen o'r cymorth yma, gan gynnwys rhoi cais i fewn am am y grant yym dilynol, gan gynnwys prynu be bynnag hefo'r cais, hefo'r grant yna, a hawlio'r arian yn ôl i gyd angen fod wedi digwydd erbyn canol mis Chwefror flwyddyn nesa, felly ma' hynny'n yn ffitio'n iawn hefo'ch amserlen chi. Sa unrhyw cwestiwn arall? Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau yn dilyn y, y, y cyflwyniad a dych, mae'n taro chi hwyrach ymlaen, lle mae, mae croeso chi cysylltu efo ni unrhyw bryd um, hefo'r cysylltiadau oedd yn, yn y link tree neu um, wrth gwrs trwy, trwy um, edrych ar y wefan. Um, a nawn ni, nawn ni drafod uh, hefo chi. Ac wrth gwrs, mae, mae croeso chi ddod i unrhyw un o'r sesiynau cymorth um, dros y, y wythnosau nesaf hefyd. Ond dwi ddim yn gweld bod 'na unrhyw beth arall yn dod drwodd. Wna i roi cwpl o eiliadau rhag ofn bod rhywun yn teipio'n ffyrnig. Dwi'm yn meddwl. Felly os ddim, dwi'n gobeithio gweld chi mewn un o'n sesiynau ni, neu dwi'n gobeithio um, y gewch chi hwyl yn rhoi eich ceisiadau at ei gilydd. Os ydych chi eisiau unrhyw help, unrhyw gymorth, just um, gadewch i ni wybod, ydan ni'n digon hapus i helpu chi, i roi chi ar ben ffordd. Felly gobeithio bod hwnna wedi bod yn, yn rhyw fath o gymorth i chi bore yma. Um, fel dwi ddeud, unrhyw broblem, gadewch i ni wybod. Fel arall, nawn ni weld chi fuan. Dyna wan.